Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Allez hop, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of an dat maache mir och hei mat CL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien, net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! An ech begréissen Iech hei zu enger neier Page vum Projet vun de Projete vum Hierscht. An ech si jo mëttlerweil awer gutt am Hierscht ukomm, dat heescht mer de ganze September Hëtzt puer nach haten. Dir wësst jo, mir spillen hei mat dräi Kaarten a mir hunn déi doricht gezunn an dote gezunn. An haut gëtt et dann Zäit fir deen heikelen Kolleg erauszehuelen, den Malthus op Englesch, den Lavados op Schéin Däitsch, wéi ech ëmmer mat Spiller gespillt hunn als Kand, de Galarian Mortis, deen haut opmännt. Et ass eng Këscht, erëm, se geet ëm 20, 21, 25 Euro maximal. Mir gesinn et jo erëm hei, mir hunn d'Kollege schonn all drop, déi mer bis elo haten, an et geet eben drëms, hei ass en Deckel, dee e bëssen aneschters ass. Et ass mensch d'Kaart, déi de meeschten Hype huet, einfach vun der Form hier, wéi en do flitt. Ech sin awer eierlech och hei, ech hun e bessen am Feier gehaat, woubäi dat do ass och fannen ech en nach schéin Feier Gimmick, mee hei ass en dann Typ Unlicht an ech giff soen mir schwätzen kleng ronderem, mir maan d'Këscht op, mir haalen d'Video kleng, dir wësst jo hei sin ëmmer just em déi 4 Päck dran an et geet em déi eng Kaart als Promo Käden, de Rescht ass Bonus fir iech wou der dann kënnt kucken. fir eppes rauszekréien. Also mir hunn am Ganzen nach 5 Codekaarte fir iech haut a fir d'Sammlung. Hoffentlech fält een Hit op d'mannst awer ze kréien. So. Dir mierkt ech räuspere bëssen, dass alt wann d'Moies sou aarsch kal ass, den erkalste Joch. An dann äh, sëtzt de hei bësse wéi Kermit der Frosch, vläit nach net allze schlëmm. Wéi de mierks hu Stëmm och reloaded iewensféis. Ech hoffen dat der der dat verstitt, mee trotzdem d'Opnam gëtt gemeet. An ech kréien dat ech probéieren mol eng Kéier esou douce opzekréien, voilà. Der wësst mäin Trick do wou kee Mënsch versteet wisou weshalb warum. Ech maachen et trotzdem, dann leen ech hei eng Kéier déi e bësse méi erof fir iech dann déi éischt. Codekaart vun der Box an da kucke mer eis elo ei schonn Sleeve eraus. Maache mer gläich doran, de Karton ass awer nach wech. Hole mer eis 4 Päck hei eraus an da kann d'Tinn och schonn op d'Säit geluecht ginn. Also mir kucken eis elo hei déi wonnerschéin Kaart un, se schimmert och ganz schéin an et ass eben och mat engem Effekt Malevolent Charge, wann se net vum D'Hand op d'Bench lees an dengem Tunnel kanns de schonn zwee där Energies oppen drop leeën, ass schonn direkt interessant. An wat ech ganz krass fannen ass eben de Fieri Wuerf, This attack does 50 more damage for each prize card your opponent has taken. Dat heescht wierklech dat ass esou eng Kaart, hoppla, eng Kaart déi s de kanns effektiv souguer nach spillen, wann s de wierklech an d'Bedrueie komm bass. Gi mer mol dovun aus, dat dat ass plus eng de basic Pokémon. Gi mer einfach dovun aus, der Géigner huet nach just nach zwou Präiskarten, huet jo véier geholl. Da mécht dat einfach 200 Damage nach méi, dat heescht meng 220 Damage an kéint schonn interessant am Kampf da vläit sinn. Also mir hunn dann den Trio komplett an eiser Kollektioun. Maan en och nom Schluss hei an de Binder zesumme, deen eng Kéier kuerz op den Evoli hei packt. A mir maachen dann déi véier Päck op, mä ech fannen awer wierklech als Highlight Well dat heilt och eppes. Ähm, Kréine dës méet, ja, bah, heen ass so, so, wéi soll ech soen, Villchen, le legendäre Villche, pardon, aus der éischter Generatioun, deen d'Fléie verléiert huet an éischter elo esou wéi en Dodo ronderëm leeft. Dat ass e bëssen Degradatioun. An déi aner si vläicht nach méi schéi ginn, respektiv e bësse geännert iwwert, bah, 25 Joer Pokémon-Geschicht. Fänkt elo mat enger

Ass eng ganz schéi Kaart, ëmmer déi een och mat an d'Sammlung huet, och wann en esou blöd ëm tant mieux. Ech mierke just haut just e bësse manner Plaz, ech weess net firwat, da muss den Evoli e bësse leiden an hei en Draht elo um Wii kéint ech iech och eng Kéier weisen. Ech menge mir haten dee schonn eng Kéier gepullt. Ass alt erëm esou eng typesch Wii-Kaart, déi net ëmmer obligatoresch ass an deene Sets hei, fir dat mer eis driwwer freeë kënnen. Dat muss e gëtt sinn. Nächste Pak, nächst Chance, ass et schonn een opgemaach? Nee, schonn erëm en. Jo, en Anni, do, d'Kaart déi geet schonn hei ze bis 15 Euro, en huet sech schonn ganz hei d'Rechnung gemooss, geschwënn d'Hallschent vun der Këscht erëm eran. Also ass scho faszinant, wien heiansdo ka Chance hunn, respektiv bëssche Pech vläit och hunn. Geet hei an de Fight eran. Shaming, Crushing Hammer, Dass Klops, Shinx, Pancham, Snorunt.

Et ginn ebe mittlerweil zwéi Methoden, entweder dass een et een Lowlife erwiecht deen all Paak opmaache wëll, oder dass ee wierklech vläit, mengen ech ass vläit déi besser Optioun, et geet op Sites wéi Cardmarket a Company a tëmmt déi Kaarten déi ech gär wëll hunn. Kann ee maachen, mee och do muss ee mat de Präisser oppassen. Ech ginn einfach d'Beispill elo aktuell nach rezent, Dir kennt, ech maache grad eng Kéier kee Comment fir iech eng Geschicht erzielen, Dir kennt déi Van Rogtseen an Amsterdam? Ech mengen do muss ech net vill soe, Sandkroun an Tangouf, ass awer net vill Worth ze mentionen an dem Pack hei. Déi Pop Pikachu Van Gogh Kaart, ech blenden se och elo eng Kéier hei an den Video, ech schneiden de Video eng Kéier e bësse wann dat Ganzt sech gedoen huet. Da gesitt een einfach déi Kaart, déi Entwécklung, déi Präisentwécklung, dat ass Momentan ka se zum Deel scho vill Bedenken hunn. An wann ee Card Market benotzt, benotzt et richteg, iwwerleet dräimol, ass déi Kaart wierklech esou vill wäert? An och ebe fir Iech ëmmer froen, gesitt der bereet iwwerhaapt esou vill Euro Moneten dofir auszeginn? Last Pack Magic hoffentlech haut. Maache mer nach eng Kéier hei Auge, dat gesi mer elo mat Lost Vacuum, Luxio, Digging Duo, Purrloin, Robin, hat och säi Community Day elo am September virdru gehat, Squelp,

D'Arulon Vee ass awer en anstännegt Lidd gewiescht a Pikachu ass ebe vun den Galar Gallery Kaarten eng vun de beschten. De Grond ass kloer, because this boy, Pikachu type. Mir maachen awer dann nach eppes, nämlech d'Codekaarten leeë mer op d'Säit, déi hate laang genuch do leien. A wann net, da kënnt der de Video eng Kéier kuerz stoppen, dir wësst jo wéi dat funktionéiert. An da leeë mer eisen Trio hei, ech kucke, jo mir haten d'Reiefolg effektiv och richteg, a behalen eisen Trio, kënnt dann eisen eisen TL Youtube Binder. Heescht Skandal, de Video gëtt eng Kéier e bësse méi laang. Hei hu mer leider scho de Problem, do kann ech jo bal net dra maachen, ech muss jo déi dräi awer bäinee maachen, denken ech. Da kënnt do eng aner Kaart mat driwwer. Voilà, den Zapdos war déi éischt Kaart. Dunn hu mer den Zapdos Gold, ech kucken nach ëmmer, ob mer déi hunn. Hei e klenge Code mat Sword Shield 282, 283 an 284. An dann zu gudder Lescht. Kuckt mech op ech dat sou eng Kéier kann bëssen bliederen dat dat gesitt. Ass eise Lavados och hei dran era kommen an dann hu mer den Trio hei schauen mech dat hei sou Trio hei schéi beineen. Ass awer eng schéin Kollektioun an ech fannen et och wichteg dat dat ee mam Youtube Channel eng Kéier mat drop ass. Wéi gesot sou gesinn ech grad aus. Kuerze Video, kuerz Geschicht, 4 Päckchen opgemaach hunn an ech mengen nächst Woch jo baut vläit of de Kolleg hei. Mee nächst Woch maache mer dach just nach 3 Päck op, da maache mer esou déi mini Blisteren do op. Hunn ech nach ni groussaarteg vill opgemaach, mee se gehéieren hei zum Projet dozou an de Reservoir huet mer se och zur Verfügung gestallt, dat mer déi dann och wäerten eng Kéier zesummen opmaachen. Ech soe lech Merci fir d'Nokucken an dann nächste Freide erëm gesi mer eis am Youtube Channel mam, jo et misst de Billabong da sinn, deen huet eng Pin-Collectioun da krut. Bis dann an Ciao ciao, eppes sou geet et.